Xwey eger komela xalî hawbeşî hebe belam ciyawazî zor bi neretî heye. Gelo folklora kurdî çima ber bi lawazbûnê vediçe û sedemên lawazbûn û jibîrkirin çi ye? Firamûşî çîn çû welî rahet nîye, icûnî nîye wê rahetî we bên biçûn. Folklor çemkek gelek kewn nîne lê naweroka vê kewn e. Folklor peyvek hewdûdanî ye û ji folk bi vateya xelk û lor bi vateya zanist wate kultura xelkê hatiye danîn. Peya folklor Cara yekê sala hezar û heşt sed û çil û şeşê ji aliyê nivîserê Brîtanyayî yê bi navê William John Thams di kovara Atinium de hatiye belavkirin. Vî ew peyva li cihê vêjeya bazarî bi kar aniye. Navberî di nameyekî de bo xelkê Atinê nivîsiye, Ji îro paş ve li cihê peyvên dab û nerît peyva folklor bi kar bînin. Tê zanîn ku folklor li cem William Times, kiryar, dab û nerît, çîrok, xeyal, gotinên pêşiyan, sêhr û vêjeya dewkî û tew tiştên kewn ji xwe digire. Îdî peyva folklor hîdî hîdî cihê xwe di nav ciwadgehan de vedike.

Li gor kurdên kurmancî folklor ew tiştê ku malê milet e bi deng, bi stran, bi gotina tê gotin. Lê belê anha li herêma sora bi kurdiya baban ji hemû tiştê ku têkiliya wî bi xelqê re heye Jê re folklor dibêjin. Bi baweriya min ev tişt ne rast e. Mesela, alavê nava malê de ku meriv bi kar tîne, ew alavê ku di çandiniyê de meriv bi kar tîne, jê re jî folklor tê gotin. Lê belê di nava Kurdê kurmanc de, çawa ku min got, ji tiştê ku bi deng, Bi stran, bi ken, bi henek tê gotin ji wan re folklor tê gotin. Bi kurtî ez bêjim folklor rewş û xweşî û delalîya çanda miletan e. Folklor

Diyare û diyare foklor xweyî kelîmeyê kelîmeyê xariciye, fransewî, almanî, îngilîsî yan egişe hawbeş in we î wîşe wê kelimeyê foklor e. Folk we manayê merdim yê bir xasik we merdim yê destê diyarîkiriyayê we merdim kilik nîşan kirine lowrîş we manayê daniş û zanistî bîye. Bes

Folklor zanisteke ji nirxê çanda civakan peyda dibe. Foklor zanîna gel e. Çanda civakan jî urf, edet, kevneşop, kevnetor, bawerî, awaz û lîstok û govend û hunera cil û bergan e. Peyva foklorê peyveke ji lîteratûra yewnanî tê. Bi zimanê kurdî peyva foklorê ev wateyên ku me hejmartî di nava xwe de diparêze. Di pênaseyek din de ku ji aliyê saziya Yunus Kuêveh li ser folklorê hatiye kirin, komek ji berhemên hizriyê ên mirov in ku ciwadgehekê ji ciwadgehek din cuda dike û hin mijarên vekî çîrok, Helbest, vêje, nîşane, şûnwarên hunerî, amrazên lêdana muzîkî û pîşeya destî, şûnwarên dîrokî û çêkirina avahiyan û tiştê din ji vê mijarê li xwe digire. Folklora her neteweyekî ji ya din cudatir e û sedemên vî jî vedigere li ser cografyayê. Her lama, cografya yek ji girîngtirîn sedemê cudahiya folklora neteweyan e. Folklorê komelgeyek li gel komelgeyekî dûr û nizîkî xwe eger komelek xalî hawbeş jî hebe belam ciyawazî zor bi neretî heye. Bo nimûne li goranê folklorekanî ême de

Folklora her neteweyekî dikare ji ya neteweyên din cudatir be. Neteweyên kevnar folklora wan jî li gor kevnawariya wan şekil digire. Lewra em dinêrin di Rojhilata Navîn de bi taybetî çanda gelên Zagrozî, foklora gelê Zagrozî ne weke gelên welatên din em bêjin weke gelê Semitîk e. Çanda foklorîk ya gelê Kurd ya jî em bêjin gelên kevnar ku di li Mesopotamya Jêrî û li Mesopotamya Jorî û her weha jî heta xwebaveja Rojhilatê Hindê çanda gelan çi qas kevnar be hew qas foklora wa jî di hêla kevnawariyê de şeklê resen digire. Fîlsûfek gewre Yûnanî Eflatûn

Agahiyên derheq nirxên neteweyan têne zanîn û bi vî avayî folklor gencîneyekî bêhempa ya vegotinên vêjeyî û herwesa yek ji rêyên herî baş ê naskirin û şirovekirina neteweyekî ye. Neteweya Kurd yek ji van netewan e ku xwedî folklorekî kewnar e û di varê çand, vêje, cilûberg, mûzîk, metelok, helbest, Dîlan û Govend xwarin û vexwarinê de gelek dewlemend e. Hervek lêkoler û nivîserên vê varê dibêjin folklora kurdî yek ji dewlemendtirîn folklora cîhanê ye. Nek dewlemend e, gunah e eger bilên be tenya bilên folklorî kurd dewlemend e. Ebê bilên dewlemendtirîn. Ebê bilin serçawey dewlemendî hemû folklorekanî tire. Boçî? Ez zanîn ke kurd yekemîn nejadî seqamgirtû bûwe li serzemînî xoyê de. Kurd koçer nebûwe. Kurd li şwênekî kewe nehatuwe. Be hoy ewey ke kurd yekemîn nejadî seqamgîr bûwe, tebîî ye li seqamgirtindû, li, li.

Folklora Kurdî wek oqyanosekî ye, wek deryaka bêkevî û bêbinî ye. Meriv dike nake, meriv nagîje dawiyê û meriv hemûkî nikare ew ku bike. Mesela, çîrokek bi navê Gul û Sînem heye, meşhûr e çîrok, Kîjan çîrokbêjê dema ku vê çîrokê dibêje, dibêje çîroka heft şaxên çîroka siyabend me gul û siyabend hene, gul û sînem heft şaxên wê hene lê tenê ez yek dizanim. Min lêkolîn kir, ji min re bû meraq, lêkolîn kir, kir, kir li her çar beşên Kurdistanê di nava Kurdên kurmanc de Kurdên dî de min pirsî tenê min çar şaxên vê çîrokê berhev kirin bi dest xistin lê bilê niha jî sê şaxên wê mane û ez nabînim û min nedîtiye ku li ciyekî dijî kesekî behsa van her heft şaxan kiriye ji ber hindê

Kurdayetî dê lidin î folkloreke qenî ye. Gelê Kurd di aliyê folklorîk de helbet neteweya gelekî kevnar e û gelekî dewlemend e. Sebebekî dewlemendiya folklora kurdan jî ji bo ku kurd ti cara ji xaka xwe ji çanda xwe ya hezarê sala qut nebûye û ev jî dibe sebebê berdewamkirina çanda hezarê sala foklora hezarê sala hev û di parastiye û hev û di himbêz kiriyo hetanî îro ji bo vê em dikarin bêjin gelê Kurd jî ji wan neteweyên ku Xwedanê folklora herî dewlemend e. Folklora kurdî ne tenê ji aliyê kurdan ve girîngî pê hatiye dan, belkî lêkolerên bîhanî jî gelek girîngiyê bi folklora kurdî dane û gelek lêkolîn jî li ser kirine û lêkolerên varê folklora kurdî dibêjin yek ji sedemên girîngîdan bi folklora kurdî dewlemendiya vê ye. Heman ew

Bi pişt bestin bew dewlemendiyê û bew serçawebûne û bew haletî binemayî ye xelka nîka serinciyan raekêştire û serencam bo nimûne bînî UNESCO Hewraman tomareka wekû beşêk li mîratî cîhanî. Wirde wirde îme li rêgeyê

Tarîxê xwe xas binasêt, wextê mêjûyê tu xwe di ra xwed cî bikefêt, xwed bizanî hayde kûra, xwed bizanî kî bî des, yek hisse itmînanê dê didin.